میڈے نال موجود ہن سئیں شکیل بلوچ۔ شکیل خاں کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک غضنفر خاں شکر ہے تساں ڈیو حال طبیعت صحت ٹھیک ہے مارگا تہاڈا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک مارکا وی ٹھیک ہوسن تے پروگرام شروع کرن توں پہلے مارکے کوں وی آکھوں کہ او سارے نال جڑ آون تے کمنٹ کرن کوئی سوال ہے تاں سوال کرن اج دا جیڑا ساڈا ٹاپک ہے او میں سکرین تے لکھ وی کھڑا ہے پڑھ وی سکدن کہ اج اسلام آباد دے وچ ٻہوں ساری ظاہر ہے پی ٹی آئی دے دھرنے دے بعد جڑا ہے ایک صورتحال اسلام آباد دے وچ روزانہ دی بنیاد تے ڈیولپ تھیندی ہے نویاں گالھیں سامنے آندن پی ٹی آئی دا بیانیہ وی ایویں اساں ڈیدھے کھڑے ہیں پہلے ڈیندا وٹیندا وٹیندا اج کتھاں آ کھڑے ہیں چیئرمین بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب دا بیان وی آئے انہوں نے اپنی سماجی رابطے دی ویب سائٹ ٹویٹر یا ایکس دے اپنا بیان نشر کروائے اوندا حال حویلہ بھی کریندے ہیں تے اج مریم نواز نے خطاب کیتے تے اوندے وچ انہاں نے اے آکھیا کہ پی ٹی آئی جڑی ہے او کوئی سیاسی جماعت کوئی نہیں او ایک فتنہ جماعت ہے او ایک دہشت گرد جماعت ہے تے ہن اے وقت آ گئے کہ پی ٹی آئی دا صفایا کیتا ونجے اے خواہش ہے مریم نواز صاحبہ دی ایویں ہی عطا تارڑ صاحب نے گفتگو کیتی اے۔ وزیراعظم صاحب نے کل رات کوں لیٹ ٹاسک فورس دے میٹنگ دے وچ جیڑھا اے ہدایات جاری کیتن کہ جیڑھے اے چھوی نومبر دے جیڑھے واقعات ہن اوندے اوندے وچ ملوث کرداریں دا تعین کیتا ونجے تے ݙاہ رکنی کمیٹی وی بݨی اے ساری گالھ ہن تے عمران خان صاحب نے جیڑھا ݙوجھی پاروں آکھیے کہ سارے اسلام آباد دے وچ ٻارہاں بندے جڑے نا او شہید تھی چکن۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد دے وچ اے جڑا قافلہ گھن کے آئی اے او میری ہدایت دے مطابق گھن کے آئی اے۔ کارکن جڑا ہے اے ہک جہاد ہے اے کارکن جہاد جاری رکھن۔ ہاں شکیل خان اے بیان بازی جڑی ہے اے ودھی دی پئی ہے۔ مہا ذرا اے وی ودھی پئی ودھن اج پی ٹی آئی دے اندر دی لڑائی دے وی کچھ خبراں سامنے آئین کوئی آڈیو سامنے آئی ہے مبینہ جیندے وچ علی امین گنڈا پور تے بہار شرافت دے نال گفتگو سامݨے آئی اے جیندے وچ ڳالھیں مندیں تک کڈھیے ڳئن۔ ݙوہیں پاسوں علی امین گنڈا پور صاحب زیادہ کاوڑ اچ ہن، زیادہ غصے اچ ہن جبکہ ݙوجھی پاروں وی ول ظاہر اے ول دا ݙتا ڳئے۔ ایں صورتحال کوں کیویں ݙیندے پئے او؟
غضنفر صاحب پہلی گالھ تاں اے ہے کہ پی ٹی آئی والے ایں وقت بہوں سارے ذہنی خلفشار دا شکار ہیں انہاں دے بہوں سارے پرابلمز ہیں اور پرابلمز غضنفر صاحب اوں دھرنے دی ناکامی دی وجہ کنے ہیں اگر اے کہیں طریقے نال ایں دھرنے کو کامیاب کر ونجن پیس فل رکھے نا تاں انہیں دی کامیابی انہیں دی کامیابی ہائی اور انہیں کو بہت سارا فائدہ تھی ویندے ہاں ہن ایک گال اسا کافی ڈیاں کنے اساں ای گال کو دے دیاں دے کھڑے ہیں کہ پی ٹی آئی دی جڑی لیڈرشپ ہے تے جڑی عمران خان دی کور ٹیم ہے یعنی کہ کور ٹیم وچ عمران خان آپ شامل ہے تے ان دی تال شامل ہے ٹھیک ہے نا او اوندی کور کمیٹی اے۔ جدوں عمران خان نے اپنڑاں ایں لڑائی دے وچ ہنڑ تک جیہڑا موقف سامنڑے آندا پیا ہا جیہڑا بیرسٹر گوہر اے گالھ کریندے کریندے کہ عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کرا ڈتی اور اوں نے آکھیا کہ سی تساں اتھاں تا نہ ونجو ڈی چوک نہ ونجو اور اے کرو او کرو اوندی نفی عمران خان خود کر ڈتی اے یعنی کہ اوں نے ایں گالھ کوں کہ بشرا بی بی نے جو کچھ کیتے ایندا مطلب اے ہے کہ بشرا بی بی جو کچھ کریندی پی ہئی او عمران خان دی ہدایات ہن جیڑھا کچھ باقی پارٹی آدی کھڑی ہئی او عمران خان دی ہدایات کہنا ہن اے بڑی اہم گالھ ہے ٹھیک ہے نا او اتنی غیر کو سٹن والی گالھ کہنی اے بہوں سنجیدہ گالھ ہے۔
جیا۔
جاری رکھو تے ایں ایں سارے جڑے بدگمانی ہے پارٹی کو پارٹی دے اوتے عمران خان دی یا اعتماد ہے جڑا بشرا بی بی دے اوتے اے جڑے الیکٹڈ پی ٹی آئی دے لوگ ہیں پارلیمنٹرینز ہیں انہیں واسطے یقینی طور تے خطرے دی گھنٹی ہے پریشانی دی گال ہے کیا او پریشانی اے ہے کہ عمران خان دا مطلب اے کہ انہیں ہک انڈریکٹ پیغام بھیجا بھے پہنچ چکے جیڑا بشرا بی بی جیڑی گال کریندی کھڑی ہئی کہ انہاں لوگاں نے زیادتی کیتی ہے بشرا دی جیڑی بھین ہے اوں نے جیڑے انٹرویو ڈیتن یا او مشال یوسف زئی جیڑھی خاتون ہے اوندے نال جیڑھے معاملات تھئن اگر انہیں چیزیں کوں تساں ملاوو تاں پتہ لگدے کہ اے ہن بشریٰ بی بی تے جیڑھی او پارلیم پارٹی ہے اے ڈوہیں کٹھے نئیں ٹر سگدے بشریٰ بی بی تے پارٹی کٹھے نئیں ٹر سگدے عمران خان ہی سارے معاملے دے وچ اپنا وزن پاتی کھڑے
بشرا بی بی دے کھاتے وچ ہن تساں ہک پی ٹی آئی او ڈیکھو جیڑی عمران خان دے بغیر والی پی ٹی آئی ہو سکدی ہے ٹھیک جیندے وچ عمران خان نہ ہوے او بھی پی ٹی آئی ہوے تے ہک پی ٹی آئی تے او جیڑی عمران خان دے بغیر والی پی ٹی آئی ہوسی نا او پارلیمنٹ وچ ہوسی او اسمبلیاں دے وچ ہوسی او جڑی جویں ایم کیو ایم پاکستان تے الطاف حسین والا معاملہ تھیا کرے الطاف کراچی حسین والا معاملہ تھی گیا تے عمران خان صاحب جڑے ہن او ان پارٹی دی سربراہی کریندے پئے ہوسن جیرے پارلیمنٹ ہے یقینی طور دے اتے انہیں لوگیں دے وچ کے پی کے دے وچ ہک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگیں دی وی ہے جیرے عمران خان پہلی دفعہ الیکشن لڑے ہن اور او پی ٹی آئی دی ہر عمران خان ہی انہیں دا لیڈر اور رہنما ہے یا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا

ہوں۔ انہیں وچوں وی کجھ لوگ ہوسن یقینی طور دے اتے جیڑھا دا وقت دی جیڑھی ایہا چلدی پئی ہے ویو ہے ویو دے مطابق اپنے آپ کوں ڈھال گھنسن اور آکھسن ٹھیک ہے سئیں اساں علی امین گنڈا پور نال ویندے پئے ہیں یا پارٹی دے جیڑھا پارلیمنٹ دے وچ جیہڑے موثر گروپ ہے یا پرانے سیاستدان ہیں اساں انہیں دے نال کھڑدے پے ہیں تے عمران خان تے بشرا بی بی تے او جڑا ہے نا کیا ہوتے ہیں او لوگ چند لوگ او الگ الگ رہے ہوئے سن پی ٹی آئی دے اچھا یہ دے نال تھی سی کیا ہندے اچھے مجموعی طور دوتے او انہیں دے درمیان جڑی ہون کافی نمایاں ہے فرسٹیشن ایک تے نا امیدی اوندے وچ ہر ݙینھ گزردے وچ ہر گزردے ݙینھ دے وچ پی ٹی آئی سرکلز دے وچ او اوندے وچ اضافہ تھیسی ویندا اے ہک ٻئے کوں ݙیسن ہک ٻئے دے نال الجھسن اور او وقت کہ اے بغاوت کرن اے پی ٹی آئی دا ہک وݙا موثر گروہ عمران خان دے خلاف اور بشریٰ بی بی خاص طور تے بشریٰ بی بی دے خلاف او انہاں نے اے ہک تاثر بݨا ݙتے عمران خان دے نال یا پی ٹی آئی دے کجھ سرکلز نے اے تاثر بݨا ݙتے کہ جتنے وی اے پارلیمنٹیرینز ہن نا اے ڈبل گیم کریندے کھڑے ہن اچھا ٹھیک ہے ڈبل گیم کوں اساں ݙیکھوں وی صحیح نا ڈبل ایجنٹ ہن سمجھ گھنو ہوں کہ او ادھر دی ہوں ڳالھ اے ہݨ اگر تساں ایں شئے کوں ݙیکھ گھنو کہ اوندے آکھیا اے بشری بی بی نے جو کجھ کیتے میݙے آکھݨ تے کیتے۔ ایندا مطلب اے جیڑھی باقی پارٹی ہئی ہی جیکوں جیڑھی آہدی کہ ݙیکھ ساکوں عمران خان نے اے آکھیے یا اے آکھیے او غلط بیانی کریندی کریے۔ عمران خان نے انھیں کوں تاں کر ݙتے ڈسکریڈٹ کہ تہاݙی کوئی حیثیت تہاݙی کوئی ویلیو کائنی۔

کوئی وی نہیں گیا او لاوارثیں آلی کار کھڑے ہن تھے اور انہیں دے اتھاں ول افسوسناک جڑا امر سامنے آئے کہ او لوگ غزن پر دے بھیک گال تا ریاست تو ایں بھانے دے وچ افغانیاں دے خلاف کاروائی دا موقع مل گئے اسلام آباد دے وچ جڑے رہائش پذیر افغانی ہیں بہت سارے لوگ یا دے پہن کے ساں ویندے پیا سے کم تے ویندے پیا سے سارے ریڑیاں ہیں دکان تے بیٹھے ہیں سب چاہ گدھا گئے سب کوئی جو کر گدھا گئے

ہن جیڑا ہن انہاں دے پچھوں ویندا پئے انہاں دے خلاف وی کر اور جن یا پہلی گالھ تاں اے ہے کہ فرض کریندے ہیں کہ او عمران خان دے ایندے وچ گئے کھڑے ہن تے او پی ٹی آئی دے لوگ کتھے ہیں پی ٹی آئی دی قیادت کتھے ہے کہ ونج کے جیڑی آدھی ہے ساڈے اتنے ہزار بندے گرفتار تھی گئے اتنے ہزار بندے گرفتار تھی گئے جی او گرفتار بندے دے پیچھے نہیں ویندے پے گرفتار بندے دے پیچھے نہیں ویندے پے او موئے ہوئے بندے دے پیچھے گئے نا غزن فرض گرفتار بندے کو تو چھوڑ دے صرف ایک نو
اے ہک صرف ہک اناؤنسمنٹ کیتی گی اے اتھاں وی غضنفر صاحب موئے ہوئیں لوگیں کنیں پی ٹی آئی دے او لوگ گئن جیڑھے اسلام آباد نان پہنچ سکے انہاں کوں انہاں اپنی پرفارمنس ڈکھاونڑی ہئی اپنا ایہو کرنڑا ہا کہ اساں پارٹی دے نال ہی کھڑے ہیں تساں ایویں ساڈے بارے کہیں قسم دی بدگمانی دا شکار نہ تھیو۔ جیویں خواجہ شیراز صاحب پہنچ گئے ہیں جیویں عامر ڈوگر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا سی این طریقے نال جڑا ہے انہاں لوگوں نے وائن کے اپنا ہوئے تاثر زیل کرنے دی کوشش کی تھی ہے کہ اساں پی ٹی آئی کو کہہ نہیں سے چھوڑے دے آج عامر ڈوگر ملتان شہر دے وچ بھی لوگوں کو ملن ملاون واسطے نکلے ہیں کیڑا پی ٹی آئی دا ایم این اے ہے ایم پی اے ہے جے کو آدن کے چلو بھی تو ساں اپنا لوگوں دے نال اپنے ووٹرز دے نال اپنے حلقے دے وچ وائن کے

اسٹیبلشمنٹ دے آکھݨ دے اتے کیتی آتی ہن ہوں اج او چھڑینا پئے ایں جلسے دے وچ شرکت کیوں نہیں کیتی اے، ما- اے، چوی نومبر والے گرفتار جو تھی اسٹیبلشمنٹ گیا گرفتار دا کی بلا گرفتار دا فرمائشی گرفتاری آئی یعنی کہ ہوں ملتان پولیس نہیں پکڑ سکی تے اوکو انہیں سارے کو اچھا والے سارے

وسیم بادلزئی تے ملک دی جیڑھی جیت ہے نہ سی او سابق کمشن مبینہ طور تے تے کیا آکھاں کہ سابق کمشنر جیڑھا ہے عامر خٹک ہے اوں نے یقینی کروائی ہے اور اوں نے ہی اسٹیبلمنٹ کو اے یقین دہانی کروائی ہے کہ تساں جیویں آکھسو اے بھائی صاحب تہاڈے نال نال چلسن تساں ایکوں جیتن ڈیوو ٹھیک ہے ایویں بہوں سارے لوگاں دی جیت انہیں لوگاں دی جیڑھے سرکشی دے اتے امادگی

خیر یہ ہے مطلب ہے کہ موت ہے یا سیاسی موت ہے پی ٹی آئی دے جڑا اتنا پچھو تے ونجن یا سیٹ بیک ہے اتنا وڈا سیٹ بیک ہے وہ بنیادی طور تے عمران خان دا مر ہونے ونجن تے عمران خان دے سیاسی پالیسیاں نے اون اوندے اتے جیڑھا سونے دے سہاگاں آلا کم کیتے او بشرا بی بی نے آن کے کیتے ہن غزل پر صاحب ہک گال ذہن وچ رکھا ہے اے فروری 2024 وچ الیکشن تھیندا پے جی ہاں۔ پاکستان مہینے تین اور اے پانچ سال دے اسمبلیاں ہوندین ٹھیک ہے نا تے کیڑا ایم پی اے نے آکھسی کہ سی اساں اساں جیڑا ہے نا ایں ذلالت دے وچ ایں رزالت دے وچ ونج کے اساں اپنے ایم این اے شپ کوں یا ایم پی اے شپ کو پورا کروں ٹھیک ہے نا لہذا او کوئی نہ کوئی بہ کے مشورے کریندے بیٹھے ہو سن سوچیندے بیٹھے ہو سن کہ یار بشرا بی بی اے تے عمران خان اے انہاں دے جڑے غیر سیاسی یہ ہیں انہاں دا دوجی گال اے ہے کہ عمران خان دے ذاتی طور دے مشکلات اچ دا

ول پیپلز پارٹی اگر انہاں دے نال ایندے نال ونج کے کوئی چنگائی کریندی ہے غداری تاں کریندن ڈیفینیٹلی او عمران خان دی ذات دی وجہ کنے نہ ہوسی او فار دا سیک آف پاکستان فار دا سیک آف ڈیموکریٹک فورسز کہ انہیں کوں ہیومن رائٹس باقی معاملات کے لوگیں دا معاملات اگوں تے چل پاون شاید ایں بنیاد دے تے ونج کے کوئی نہ کوئی یا تھیوے لیکن اوں کنے پہلے میں ذاتی طور تے سمجھدا کہ پیپلز پارٹی کہیں وی قسم دی عمران خان دی مدد تے جیڑھے لے آمادگی ظاہر کریسی تاں انہیں کنے کوئی مشروع تے واضح بیانات وی گھنسی تے یہی وی گھنسی کہ بھئی تساں ماضی دے وچ زمانتاں گھنسی کہ تساں ایں گالھ دی پابند رہ سگسا ہے۔ ایں قسم دے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری طاقتیں دے ہتھوں استعمال وی نہ تھیسو اور کوئی ایسے آپ وی اقدامات نہ کریسو جنہاں نال جمہوریت کوں، پاکستان کوں، سیاست کوں، ریاست کوں، لوکیں کوں نقصان پہنچے۔ یعنی کہ جیویں نون لیگ نال چارٹر آف ڈیموکریسی تھیا ایویں انہاں نال وی کوئی سی او ڈی تھیسی۔ ڈیکھو نون لیگ دے نال جیہڑا چارٹر آف ڈیموکریسی ہئی نا غضنفر صاحب او او نون لیگ نے وی کھلے کھا کے چیزیں دے اتے ہاں جی۔ ٹھیک ہے نا ہن میرے کو ایک گال دساؤ کہ نون لیگ تا جڑی پوزیشن دے اتے کھڑی ہے تھئی ٹھیک ہے جڑی مریم صاحبہ نے آکھیا کہ بھئی پی ٹی آئی کو ختم کر دیتا ونجے یہ کر دیتا ونجے یہ تے انہاں دی دل دل دی خواہش ہے نا پی ٹی آئی دی موجودگی دے وچ نون لیگ دی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے اپنے جیتے ہوئے سیٹیں دی وی کنٹروورشل ہے نا ٹھیک ہے نا اتھاں آ کے تاں نون لیگ دے ساری ہوا نکل ویندی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ہوسی تاں او پیپلز پارٹی دے اگو اپنے مسلز بنا کے رکھیندی ہے جیڑھے نون لیگ دے پی ٹی آئی دی گال آندی ہے جیڑھی انہاں کو منہ توڑ جواب دیندی ہے پچھے نون لیگ اتھاں ٹھوس کیتی ویندی رہندی ہے جیڑھے ڈے دے وچ حکومت دے وچ انہاں کو تھوڑا جہا ریلیف آندے تے پیپلز پارٹی مسلز دکھاوݨ شروع کر ݙیندن اور انہاں دے انہاں کو انہاں جیڑھی انہاں دی کمٹمنٹ ہوندی ہے او پوری کرݨ کنوں انکاری تھی ویندن لیکن بہر کیف غضنفر صاحب ݙو ڳالھیں تے ݙو ݙو ترے ڳالھیں بڑی اہم ہن ہک تاں اے ہے کہ سیاست پیس فل ہونی چاہیدی ہے ٹھیک ہے ݙوجھی ڳالھ اے ہے کہ ملکی سلامتی مفادات لوگیں دے مفادات لوگیں دے مسائل انہاں کوں ترجیح ݙیوݨی چاہیدی ہے

کے پی کے تے پنجاب دے وچ جیڑے ہے نا
سچویشن بی طریقے دی رہ گئی ہے سو اے ہے ساری صورتحال
چلو اے تاں ظاہر ٹاپک جرا ونج ویندا ڈے تے گالی کریندے بیٹھن پی ٹی آئی والے بھی کہ اساں ولا بھی ایک دفعہ مسل کول کریندے پین کہ اساں جڑا ہے نا بہی چاڑی آندن

ٹھیک ہے علی امین ہک گروپ رکھیندے اپنا اتھاں ٹھیک ہے نا سو کے پی کے دے وچ تے علی امین دے نال ہٹاون جڑا ہوسی او بزدار علی کار پی اتنا آسان کہنا ہوسی جویں بزدار کو آکھیا گیا کہ تو ریزائن کر دے اور پاس تھی چپ کر کے گیا پیا چپ کر کے گیا اے نہ ویسی اللہ اوں ویلے بزدار کو وی مشورے ڈتے گئے ہن کہ تساں قابو تھی ونجو اپنا گروپ بنا گھنو یہ انہیں بزدار کو بنایا وی ہی واسطے ہا کہ اے اپنا گروپ نہ بنے سی کہ لو پروفائل بندہ ہے جیڑا لے آپ توں کو چھوڑ دے چھوڑ دے سی اگر شاہ محمود کو چی کو بناوے ہا تے بس یا علیم خان کو بنیندا ہا یا جہانگیر ترین ویندا ہا تے اوں صورت دے وچ تے ہک مضبوط ایسی لابی ہک گروپ آ ونجا جیڑھا مستقل طور دے اتے وزارت اعلی دے اتے قابض تھی ونجا تے ادھے کنوں زیادہ پاکستان تے پنجاہ بھائی وسائل دے حساب نال ڈیکھو آبادی دے حساب نال ڈیکھو ٹھیک ہے نا تے او عمران خان تے ایں وس جا کنے وی شاہ محمود قریشی دی جیت دے حق وچ کہنا ہا صوبائی اسمبلی دی جنہاں آکھیا ویندے کہ عمران خان دے آکھن دے اتے ہی شاہ محمود کوں ہروایا گیا ہا صوبائی اسمبلی

چلو اے عمران خان آلا معاملہ پی ٹی آئی آلا معاملہ ونج ویندڑ اے ویسی پیا تے سرائیکی وسیب دا اج کیڑا ٹاپک اے جیڑا اساں اج ڈسکس کرنے کوئی ذہن اچ آندے ہک تاں ظاہر اے سرائیکی وسیب دے وچ جیڑی قضیہ تھا کل علی حسن گیلانی دا اج اوندی او وی ہئی کلخانی وی ہئی وسیب دے وچ اوندی فیملی دے وچ اختلافات وی سامنڑے آئن جداد دے معاملیات کوں گھن کے جی تے
گیلانی صاحب ونج کے دستار بندی وی کیتی ہے جی تے اے ہک ایو تھے تے ایندے علاوہ ملتان دے وچ چنگی نمبر چھی دے اتے چیزا پلازا جیڑا ہا اوندے وچ بھا لگ ٹھیک ہے نا سی کافی زیادہ جیڑے
ریاستی ادارے ہیں حکومتی ادارے ہیں جویں ایم ڈی اے ہے

پیسے وی ڈیندی ہے ایں پروجیکٹ واسطے مریم نواز گورنمنٹ پیسے وی ڈیندی پئی ہے لیکن انفارچونیٹلی ملتان دے وچ ایں پروجیکٹ دے حوالے نال سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جیڑی ہے او اپنے من مانیاں کریندی اتھاں کرپشن دے بہوں سارے ایلیگیشن دے الزامات دا سامنا کریندے پئے اتھاں بہوں سارے کروڑاں روپے دے کمیشنز اور کروڑاں روپے دے بے ضابطگیاں دے حوالے نال درخواستاں وی اینٹی کرپشن دے وچ ہن لیکن ول اوہ گال آ ویندی ہے کہ اچھا او جڑی میٹنگ تھئی ہے گدنفر صاحب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دی اون دے ڈپٹی کمشنر ملتان شریک نہیں تھیا جڑا بورڈ آف ہے ہن گال اے ہے کہ ایسے اہم معاملے دے وچ جن دے وزیر اعلی خود وی کنسرن ہے اتھاں بیوروکریسی دے تساں رویے دیکھو کہ انہاں دے پروڈکٹ کیا ہن انہیں دا ایہا کیا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب دے متحد صفائی تھیسی تے تساں شہر ملتان دے کہیں پاسے کونے وچ نکل ونجو تاں گندگی دے انتہائی ڈھیر ہن ٹھیک ہے نہ سی گندا پانی کھڑے کوئی پرسان حال کائنی اور او جیڑھے رپورٹس گھندن نا میٹنگز روز تھیندیاں۔ چیف منسٹر وی میٹنگ کریندی اے، سیکرٹری وی متعلقہ محکمے دے سیکرٹریز وی کریندن، چیف سیکرٹری وی کریندن ولا او سارے بھئی کیڑے کیڑے پروگرام چلدے پئے ہن انہاں دی رپورٹس ہر او اتنا روبوٹک سسٹم اے کہ رپورٹاں جنریٹ تھیاں ہویاں ہن میں انہاں کوں جیڑھے ہینڈ آؤٹ آندن۔ تے میں ݙے تاں یار ہݨ میں حیران تھینداں کہ یار اے تاں ہینڈ آؤٹ جیڑھے آئے پئے ہن سرکاری ڈی سی دا جیڑھا ہینڈ آؤٹ ہے یا کمشنر دا ہینڈ آؤٹ ہے اے تاں صرف ناں چینج ہے پچھلی دفعہ جیڑھا صرف کمشنر دا ناں یا ڈی سی دا ناں ڈی سی دا ناں چینج ہے باقی ساری دی ساری اوہے ڳالھ ہی ہے جیڑھا پہلے دا لکھیا ہویا ہے سو کیا تھیندا پیا کیا نئیں تھیندا پیا جیڑھے ویلے ایں حوالے نال ڈپٹی کمشنر ملتان نے اپنڑے فیس بک پیج دے اتے وی اے پوسٹ لائی کہ صفائی دیہاتیں دی صفائی تھیندی پئی اے تے انہاں نے لوگاں نے انہاں سنگھیں تے چا گھدے نے انہاں دی صفائی تھیندی پئی اے۔ لوگ ایندا پچھے آکھے کہ بھئی اے تساں کوڑ مریندے پئے وے تساں اپنے صرف نمبر بنڑیندے پئے وے اور صرف فوٹو سیشن کر کے تساں رپورٹاں بھیج کے اگو اعلی حکام کوں یا وزیر اعلی کوں مطمئن کر ڈیندے ہو کہ اساں اے کر ڈتے سے حالانکہ او ایندے حوالے نال مزید کوئی آن گراؤنڈ کہیں قسم دی کوئی چیز نہیں ہوندی۔
ٹھیک ہے شکیل خاں اج دا پروگرام دا ویلا تقریبا مکدا پے کل حاضر تھیسوں دوستیں کنے ارداس وہ ویندے ویندے کیتی ونجوں ایک بی ایک عالمی خبر بھی آندی پئی ہے جنوبی کوریا دے وچ اج مارشل لا لایا گیا صدر دی طرفوں وہ جی ہاں۔ وہ مارشل لا جڑا ہے اکوں جڑی اتھوں دی پارلیمان ہے اون دی اوں پارلیمان نے مارشل لا دے خلاف جیڑھا ہے نا اپنا ووٹ ڈے ڈتے، سپیکر نے پا غیر قانونی قرار ڈے ڈتے اتھاں برحال دلچسپ صورتحال ہے اینجھے ویلے جنوبی کوریا دے وچ کہ اتھاں اپوزیشن جماعت جیڑھی ہے اوندی مقبولیت کوں ڈیدے ہوئیں او جیڑھا میڈیا ووٹ کرندا پئے۔
کہ مارشل ایں گالھوں لایا گئے کہ انہاں نے اپوزیشن جماعت دے اتے الزام لائے کہ اپوزیشن جماعت جیڑھی اے جنوبی کوریا دی او ملکی مفاد دے خلاف کم کریندی پئی اے ایں گالھوں جیڑھا اے اے مارشل لا لاوݨ ضروری تھی گئے تے ول جیڑھا اے اے ہنے ہنے خبر اے آئی اے کہ اتھاں دی جیڑھی پارلیمان اے انہاں نے جیڑھا اے او مارشل لا دے خلاف ووٹ ݙتے۔ ہݨ جتنیاں وی ریاستاں ہن نا انھاں کوں خطرہ تاں غضنفر صاحب ٻاہر کنیں گھٹ تے اندر کنیں زیادہ ہے اپݨے لوکیں کنیں خوف زدہ ہن ٹھیک ہے نا اپݨے خوف زدہ ہن ہݨ جتنے وی یہ چلجاں پئن معاملات ساکوں نظر آندن او یہ ہے کہ انھاں کوں اے خوف ہے کہ ساݙے لوک ساکوں ساڈے پوزیشنز نا اہل لوگ جڑے ویلے پوزیشنز تے عام ہندن نا غزن فرض ہے میں جڑا او سرائیکی ایریا سٹڈی سینٹر والا معاملہ وینا پے اوندے وچ وی ہک انکمپیٹنسی ہی انکمپیٹنٹ آدمی ہمیں خوف دا شکار رہ ویندے کہ میں کو آگے کوئی ریپلیس کر گھنسی اور اوندے واسطے پیچھے او ایسے اقدامات چیندے بڑے او بھونڈے اقدامات ہوندن ہن عمران خان دی ڈیکھ گھنو کہ بکھلاہٹ اچ کیویں غیر آئینی کم کریندا رہ گئے اور اپنے واسطے مسائل پیدا کیتے سی باوجود ایندے کہ او اچھے طریقے دے نال ہک سیاسی رول پلے کر سکدا ہا ظاہر ہے کوئی ہک کو زوم وی تاں ہا کہ او بہت مقبول ہے عوام دے وچوں جا پاڑا ہیں جا جا تے اون کنے مقبول بندہ کوئی کہنی

او بھانویں اج عمران خان اے تاں وی اسٹیبلشمنٹ دے رول کوں تنقید دا نشانہ بݨایا ویسی، کل نواز شریف ہئی اسٹیبلشمنٹ دے رول کوں تنقید دا نشانہ، اسٹیبلشمنٹ دا رول جیڑھا ہے نا جیڑھا سٹیٹس کو کیتی کھڑا ہوندا جیڑھے اقتدار اپݨے ہتھیں اچ رکھی کھڑے نوں طاقت دا یہ بݨے کھڑے او او پچھے ہر ہی کوں یو کرے تساں امریکہ وچ ݙیکھے نا ٹھیک ہے نا ٹرمپ کو کیوں لوگیں ونج کے ووٹ ݙے ݙتے

تے اوکوں ول ڈیکھو جنوبی کوریا جیڑھا ہے امریکہ دا کافی قریبی اتحادی وی ہے ٹھیک ہے نا شمالی کوریا دے وچ ڈکٹیٹرشپ ہک طویل عرصے دے اتے کنے ہے پئی ٹھیک ہے تے اوندے مقابلے جنوبی کوریا ایڈوانسڈ ہے اتھاں لوگیں دا جیڑھا معیار زندگی ہے او بہوں بہتر ہے۔ اور اوندی معاشی معیشت بہوں سٹرانگ ہے لوگیں دے اچھے ہی دے وچ لائف سٹائل ہے لوگیں دا لیونگ سٹینڈرڈ بہوں اچھا ہے سو اوں ملک دے وچ ایں قسم دی جیڑی انسٹیبلٹی ہوسی حکومت دے سیاسی معاملات دے وچ یقینی طور دے اتے او انہاں دی معیشت کوں وی افیکٹ کریسی او ہر جاں دے اتے ایویں تھیندا آندے کہ جتھاں وی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھیندی ہے اتھاں لوگیں دے معاشی حالات وی ڈسٹرب تھیندن اور ریاست دے وی معاشی حالات ڈسٹرب تھیندن۔
ٹھیک ہے خان جی اے کل والا ڈسکس کریسوں اے جنوبی کوریا دا قصہ وی پی ٹی آئی دا معاملہ وی تے سرائیکی ایریا اسٹڈی سینٹر دا جڑا افسوسناک ہک ایپیسوڈ جاری ہے خاص طور دے اتے سوشل میڈیا دے اتے اوندے کئی رنگ سامنے آندے پن لوگ جڑا ہے کوئی عجیب و غریب جیڑھا ہے ہک قسم دا موقف سامنے آندا پئے ہک ہک پاسوں ٻالیں دے مستقبل دا سوال ہے ݙوجھے پاسوں کہیں ہک شخص دی انا دا مسئلہ ایویں لڳدے کہ ہے اے ایندے اتے ڈسکس کل کریسوں تے آخر تے کوئی میسج ݙیوݨ چاہو تاں او ݙے سڳدے او تے ول اساں اڄ دی بیٹھک کوں وائنڈ اپ کریندے ہیں تے کل

کمنٹ کر چھوڑو لائک کر چھوڑو اگر تسا ایک ڈے دے بیٹھے ہو ایک ڈے دے بیٹھے ہو ٹویٹر تے ایکس تے تے ایک ری پوسٹ کر چھوڑو تے نال کمنٹ بھی کر چھوڑو یوٹیوب تے دے بیٹھے ہو تو تسا کمنٹ کرو لائک کرو کل ول انجے ویلے حاضر تھی سوں اپنے دوست اپنے ہوسٹ غزن فر عباس تے شکیل بلوچ کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے